Әлхәмдүлилләһ, вәссалату вәссәламу галә Расулилләһ, Әссәламу галәйкүм, газиз дин кардәшләрем! Без үзебезнең Гаилә дәресләребезне дәвам итәбез һәм узган тапшыруыбызда сезнең белән зур бер сорау куйдык, ул да булса, өйдә кем хуҗа? Һәм бу җаваплы вазыйфаны Аллаһ Тәгалә ир затларына тапшырды дидек. Әлбәттә, үзебезнең хуҗа булуыбызны ишетү без ирләргә аеруча куанычлы нәрсә, әмма ләкин һәркайсыбыз да аңларга тиеш шуны, хуҗа булу ул әмер биреп утыручы патша гына түгел, бәлки үз хуҗалыгын кайгыртучыдыр. Сөекле пәйгамбәребез үзенең хәдисендә әйтте, Һәрберегез көтүче һәм үз көтүе өчен җавап бирә. Шуңа күрә гаиләдә нәрсә генә булмасын, анда бәхет, куанычлармы, яки киресенчә, анда хәсрәт, көенечләрме, иң беренче чиратта моның өчен ир җавап бирә. Шулай ук гаиләдә булырга мөмкин тәртип, гаиләдә булырга мөмкин яхшы тәрбия, булырга мөмкин тәрбиясезлек, азгынлык, монда да беренче чиратта ир җаваплы хуҗа буларак. Шуңа күрә Риза Фахретдин хәзрәтләре әле моннан 100 ел элек үзенең Гаилә китабында Үзегез яхшы булсагыз, хатыннарыгыз сезнең өчен фәрештәләр булыр, дип язып калдырган. Ир кешенең хуҗа буларак төп вазыйфаларының берсе, гаиләсен тәэмин итү. Ягъни, матди халәтен, финанс халәтен гаиләнең кайгырту беренче чиратта ир вазыйфасы булып тора. Шуңа күрә гаиләне Аллаһ биргән ризыклар белән ашату, Ә белгәнебезчә, ул ризыклар күктән алтын һәм көмеш булып яумый, аларны эзләргә кирәк, тир түгеп табырга кирәк, шуңа күрә кошлар да иртә белән торып, басу-кырларга чыгып китәләр, суалчаннар, кортлар алып кайталар, шуның кебек ир дә, ул баш катырага тиеш, ничек мин гаиләмне хәләл ризыклар белән ашатам, ничек мин үземне, хатынымны, балаларымны киендерәм. Беренче чиратта, беренче чиратта ир кайгырырга тиеш, без гаиләбез белән кайда яшәячәкбез, фатир алабызмы, кеше фатирына кереп торабызмы, йорт салабызмы, урман кисеп, бура бурап күтәрәбезме, беренче чиратта менә болар барысы да ир вазыйфасы булып торалар һәм кыямәт көнендә Һәрбер ир Аллаһ Тәгалә каршына килеп баскач, Аллаһ Тәгалә һәркайсыбыздан сораячак, Син хатыныңны ничек ашаттың, ничек аны киендердең, балаларыңны ничек кайгырттың, яшәү урынын ничек эзләдең, ничек киендердең, һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм сөекле пәйгамбәребез үзенең бер хәдисендә әйтте, Ир кешегә гөнаһлы булу өчен үз гаиләсенең хакларын кысрыклау, ягъни хакларын тиешенчә үтәмәү гөнаһлы булу өчен җитә, диде. Гаиләңне кайгырту, тәэмин итү, ашату һәм эчертү, аның мәшәкате зур, ул җиңел эш түгел. Әмма ләкин бу урында мин үземне ир буларак һәм барча ирләрне дә Сөендерәсем килә, чөнки Аллаһның рәхмәте ир затларына бу урында шулкадәр зур, ир кешенең ихлас күңелдән үз гаиләсе өчен кылган һәрбер эше, түккән һәрбер көче, алып кайткан һәрбер ризыгы, акчасы, болар барысы да, әгәр дә хәләл юлдан булса, садакадан китә. Ир кеше садака биргән кебек була, үз гаиләсенә алып кайткан нәрсәсе белән дә. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез, әгәр дә бер ир әҗер савап өмет итеп, үз гаиләсенә байлыгын сарыф итсә, бу аның өчен садакадан китәчәк, диде. Хәтта бу садакадан китү генә түгел, ә садакалар беләбез күп төрле була. Менә шул садакаларның да иң саваплысы булып тора, чөнки икенче бер хәдистә, бу хәдисне Әбу Һурайра ишеткән, сөекле пәйгамбәребез әйтте, динарны, ягъни алтын акчаны элек шундый булган, Э, тотырга була Аллаһ юлында. Мәчет, мәдрәсә салып, башка изге юлларда. Шулай ук динарны тотырга була кыл азат итүдә. Шулай ук динарны тотырга була мискенгә, факиргә ярдәм буларак һәм динарны тотырга була үз гаиләңә, шуларның да иң саваплысы үз гаиләңә тотылганы. Шуңа күрә бу, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең безгә булган олуг рәхмәтедер. Әлхәмдүлиллә, ир кешенең гаиләсе өчен кибеттән алып кайткан бер ипи белән бер литр сөте дә, Садакадан китә. Әгәр дә балаларыма күчтәнәч булсын әле дип, шунда яшелчәсен салса, җиләк-җимешен кыстырса да, болар да садакадан китә һәм, белгәнебезчә, тормыш ул сөт һәм җиләк-җимеш белән генә бармый, яшәү өчен урын кирәк. Шуңа күрә кемдер йорт күтәрә, шунда бөтен сәламәтлеген бетерә авыл гаиләсе өчен. Иншалла, бу да садакадан китә. Шулай ук йорт булгач, фатир булгач, аның Утына, суына, газына түләргә кирәк. Әлхәмдүлилләһ. Гаиләң өчен булса, болары да садакадан китә. Шуңа күрә гаиләбез өчен нәрсә генә эшләсәк тә, хәләлдән булса һәм ихлас күңелдән булса, болар өчен ир әҗер-савап ала, Аллаһ насыйп итсә. Хәтта ире, хатыны белән ашаганда, Ә кулындагы ризыгын кулыннан хатынына каптырса да, бу да садакадан китә, чөнки сөекле пәйгамбәребез Сагд ибн Әби Ваккас исемле сәхабәсенә әйтте, Аллаһ юлында нәрсә генә сарыф итсәң дә, әҗер-савабын алырсың, хәтта бармагыңнан хатыныңа каптырган ризык кисәгең дә сиңа әҗер-савап насыйп итәр диде. Шуңа күрә, уйнап, шаярып, тәмле ризык кисәген ир белән хатын бер-берсенә каптырса да, иншалла, бу да садака була һәм икенче бер хәдистә сөекле пәйгамбәребез, ире хатынына су эчертсә дә, моның әҗер-савабын алыр, диде. Шуңа күрә, газиз дусларым, безнең гаиләбез өчен кылган һәрбер тырышлыгыбыз садакадан китә, ә садака, ул гаиләгә бәрәкәт куаныч алып килә, тормышның рәхәтен арттыра. Шуңа күрә күп кенә ирләр кайвакыт гомерләре буе эшләп, үзләренең тапкан акчаларын кассаларга тутыралар, мендәр асларына җыялар, әмма үз гаиләләре өчен кызганалар. Әлбәттә, гаилә бюджетында икътисад, экономия дә булырга тиеш. Ләкин ул саранлык һәм комсызлыкка әйләнергә тиеш түгел, чөнки саранлык кешене беркайчан да баетмый, киресенчә, фәкыйрьлеккә һәм зәгыйфьлеккә илтә. Ирләр игътибар итәргә тиешле тагын бер нәрсә, бигрәк тә ирләр игътибарына гаиләгә кайткан һәрбер нәрсә ул хәләл һәм хәләлдән булырга тиеш. Еш кына яки белемебез җитмәү, яки тиешле игътибар бирмәү, кирәк дип санамау сәбәпле, ата үзенең гаиләсенә алып кайткан ризыгының хәләл һәм хәләлдән булуы белән борчылмый. Ризык ул үзе хәләл булырга тиеш, чөнки беләбез, ризыкның харам булганнары да бар һәм теләсә кайдан, теләсә нинди итләр сатып алып, үз гаиләңә алып кайтудан сакланыйк, чөнки харам ашап үскән бала ул харамны үз эченә сеңдерә һәм аның киләчәктә холкында да, үз-үзен тотышында да шушы харам барыбер үзен күрсәтәчәк, шуңа күрә ризыгыбыз төре белән хәләл булсын. Гаиләгә кайткан нәрсә үзе хәләл булу гына түгел, ул хәләл юлдан да кайтырга тиеш. Әгәр дә ата-ана үз гаиләсенә, үз баласына алып кайткан нәрсәләрен кеше хакына кереп яки башка берәүне рәнҗетеп алып кайтсалар, әлбәттә, ул рәнҗеш, хәсрәт булып, гаиләгә алып кайткан нәрсәгә ияреп кайтырга мөмкин. Шуңа күрә үзенең гаиләсен яраткан, бу мәсьәләдә бик уяу булырга тиеш. Моннан берничә ел элек мәчеткә бер әти килде һәм кызына килгән бик каты авыру турында сөйләде. Сызланып-сызланып сөйләде. Акчасы да бар, көче дә бар, мөмкинчелеге дә бар, әмма үзенең кызына ярдәм итә алмый. Менә нишләргә? Шунда инде мин аңа шундый сорау бирдем, Ә менә ул хәсрәт, афәт сезнең өегезгә нәрсәгәдер ияреп кайтмый микән? Шуннан соң ул бик каты уйланды һәм, Ни, мөгаен, бу афәт безнең гаиләгә минем эшләгән эшем сәбәпле, сәүдәм сәбәпле кайтадыр, диде. Мин аннан, Ә сез нинди эш тә соң? дигәч, ул, Мин бит ярты шәһәрне аракы белән тәэмин итеп торам, дип җавап бирде. Шуңа күрә кайсы гаиләдә аталары аракы эчеп кайтып, бәлки балаларына кул күтәрәләрдер, бәлки бер-берсен рәнҗетәләрдер, Алла сакласын, менә бу рәнҗеш ул кешегә дә кайтырга мөмкин, шуңа күрә ризыгыбыз, алып кайткан малыбыз хәләл булсын һәм хәләл юлдан булсын. Шулай ук мөселман ире үзенең гаиләсенең дөньясын гына түгел, бәлки мәңгелек йорт, ахирәт тормышын да кайгыртырга тиеш. Әгәр дә гомеребез буе хатыныбыз, балаларыбыз өчен тырышып, гомеребез буе бөкре чыгарып, эшләп, аларны яхшы йортта яшәтергә, яхшы машиналарда йөртергә, яхшы киемнәр кидертергә тырышып та, әгәр дә ахирәт нигъмәтләреннән яраткан гаиләбезне мәхрүм итсәк, Бу дөрес булмый. Кыямәт көнендә балаларыбызга, әгәр дә фәрештәләр, барыгыз утка, барыгыз җәһәннәмгә, сез бозык тормыш иттегез, дигәч, әгәр алар бармак белән безгә, әтиләренә төртеп күрсәтсәләр, Я Раббым, менә шулар сәбәпле без бозык юлда булдык, аларның безне төзәтергә, безне тәрбияләргә вакытлары булмады, дип әйтсәләр, без нәрсә дип җавап бирербез? Шуңа күрә җәннәтне, Әй балакайларым, мин сезгә бу дөньяда, өч көнлек дөньяда төзергә тырыштым бит, дип акланырбызмы? Юк. Үзенең гаиләсен чын кайгырту белән кайгыртучы ир дә, ата да, бабай да гаиләсенең дөньясында ахирәтен дә төзергә тырышырга тиеш һәм җәннәтнең дә иң зур бәхете анда ялгызың түгел, Үз гаиләң белән, бала, оныкларың, әти, әни, бабай, әбиләрең белән кереп, шунда бер-береңә кунакка йөрешеп, дөнья хәлләрен искә алып яшәүдәдер. Соңгы вакытларда татар мөселман ирләре үзләренә хас булган күп кенә сыйфатларны кызганыч, югалтып киләләр. Һәм, әллә Америка киноларын күп карагангамы, ир затлары үзләрендә югалтып килә тергән кыйммәтле сыйфатларның берсе, ул да булса гайрәтлелек, ягъни, гади генә әйткәндә, көнчелек. Голливуд киноларында анда көнләшергә кирәкми, анда бөтенесе бер-берсе белән кочаклаша, бөтенесе бер-берсе белән үбешә, берәү килеп синең хатыныңны кочаклый, һәм син карап торасың. Үзең барып кемнекендер кочаклыйсың. Менә шулай итеп алар яшиләр. Һәм, әлбәттә, моның тәэсире безгә дә кызганычка каршы бар. Һәм монда инде көнчелек сүзе ул хөсетлек мәгънәсендә түгел. Кешенең шатлыгын, куанычын күреп көенү, сөенә белмәү түгел. Монда күбрәк гаиләдә көнчелек гайрәтлелек дигән сүз белән алышынса яхшырак була. Чөнки гайрәтле ир Ул инде хатынын яраткан ир, ул ул көнләшергә тиеш. Һәм әлбәттә бу көнләшү чиктән дә ашырга тиеш түгел, хатыны басса да, утырса да, әйе, ник бастың, ник утырдың, кем шалтыратты, кайлы телефоныңны күрсәт әле дип, ул инде бер фашистка әйләнергә тиеш түгел. Әмма ләкин, әмма ләкин ире үзенең гайрәтлелеген дә сакларга тиеш, чөнки соңгы вакытта чыннан да ирләрдә бөтенләй гайрәтлелек, көнчелек хисләре э, бетеп бара. Әгәр хатыны э, теләсә нинди ирләр белән сөйләшеп, алар белән ялгыз аулакта калып, э, шаяртырга мөмкин, кочаклашып та алырга мөмкин, ә ире бер нәрсә булмагандай тыныч күңел белән басып тора. Әлбәттә, элгәре замандагы ирләр мондый түбәнлеккә төшмәгәннәр. Гайрәтле ир ул хатынын мондый нәрсәләрдән сакларга тиеш, яшеренергә, яшерендерергә тиеш. Һәм имам Уз-Заһаби әйтә, Гайрәте булмаган ирдә хәерлелек тә юк. Шуңа күрә хатынын яратучы ир ул көнләшергә тиеш. Кайбер ирләр эштә, урамда чит кешеләр белән шулкадәр ягымлы һәм матур итеп сөйләшәләр, карап торсаң, фәрештә балчыгыдай, аннан да әдәпле, аннан да мөлаем кеше юк кебек. Әмма шул ук кеше үз өенә кайтса, Аның йөзе дә үзгәрә, тавышы да башка, аннан да усал, аннан да каты кеше юк. Әгәр дә кешенең Аллаһ биргән рәхим-шәфкатен үз якыннары, үз гаиләсе дә күрмәсә, бу нәрсә була инде? Бу гаделсезлек була. Кайвакыт ир кызып-кызып эшләгән вакытта, хатын берәр юк-бар соравы белән шалтырата да, ире коры гына җавап биреп, тизрәк телефонны куярга ашыга. Хатыннар да шалтыратырга вакытын таба беләләр инде. Минем шул вакытта элеккеге мөфти Госман хәзрәт искә төшә. Кайвакыт ул үзенең бүлмәсенә без яшь имамнарны җыеп, әтиләрчә пешергән вакытта аның Кесә телефоны шалтырый да, ул, кем шалтыратканын күреп, аның шундук йөзләре үзгәрә, кояшлар чыгып китә һәм ул матур итеп, Әйе, матурым, әйе, әнисе, дип җавап бирә иде. Абыстайдан калган кояш нурлары аннан соң безгә дә әле кала иде. Пәйгамбәребезнең хатыны Гаиша тапшырган хәдистә сөекле пәйгамбәребез Хайрукум хайрукум ли әһлихи диде, Арагыздан иң хәерлегез үз гаиләсенә хәерле булганыгыз. Менә шушы хәдискә нигезләнеп, галимнәребез әйттеләр, әгәр дә бер кешедән аның үз гаиләсе хәерлелек күрмәсә, димәк, башкалар да ул кешедән хәерлелек көтмәсеннәр. Раббым Аллаһ без ирләргә хәерле ирләр, хатыннарыбызга хәерле хатыннар булырга насыйп итсен, бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп, бер-беребезне бәхетле итеп яшәүләрне язсын. Исән, имин булыгыз.